Өчөкүҥҥүн Инстаграм пока тиэрдэр. Иһиллэр да, шөйтик иһиллэр. Кустар булбаҕына, кустар оҕураанын дьэ.

Себя-амма билсиһэллэр, кэпсэтэллэр. Араас лайфхаки, фишки, араас кабинеттар, объединниктарын тустарынан сэһэргэһэллэр. Маннык Инстаграм биллэрэр кэмигэр Эбэһээт хас туохха киирдэҕин ресторан киирдэххинэ оннук меню баар буолар түөкүнүнэн үчэйдик иһиллэр буоллаҕына икки плюска үчэйдик көстөр уонна ситиһии эйгэтигэр телеграм-группаҕа киириэҥ диэриҥ дии үчэйдик иһиллэр да диэн баар буолар эбэһээт. Уонна бу көннөрү бүгүн баскыһынньыбыт. Баскыһынньаҕа особенно бу бизнес-лайч үлэлэбит. Аннараа группа хуруйаҕында туохха ситиһиэгитигэр кыргыттар хуруйаҕытта уонна сервиснэйгэ да буоллу. Сервиснэйгэ кыргыттарыгар ситиһиэйгити группатыгар, WhatsApp группаларга, онлайн оскуолаҕа

Кылгастык кэпсээтэххэ отто үчүгэйдик иһиллэринии кытта иһин. Кылгастык кэпсээтэххэ санаа сатабыла иһин. Ханнык баҕар санааҕа санаа бэйэтэ таһымнаах үп. Ханнык баҕар санаа. Ол санаа сатабыла бу санаа сатабыла диэн салгын куккуу кытта э сыһыаннах буоллаҕа дии. Ол иһин буоллаҕына эн салгын куккун э сөпкө бэйээн хардыыгар таһымнаахтык, ол это бэйэн таһымҥа, бэйэр холооҥҥор, бэйэн хоҥноххор диэххэ дии. Ол санаа сатабыла бэйэҕэр сааһыланан, бэйэҕэр сүптэх буолуохтаах. Эп тоҕо инньэ диир буоллахпына, хас биирдии киһи барыта аты туох курдук алҕаһы куона диэххэ дии, санаа сатабылын арынар буоллаҕына, ол аата өйүн-санаатын, салгын кутун сааһыланар буоллаҕына бастатан туран санаа куута буолан бүтэрин толкуйдатта. Ол толкуйдууругар толкуйдаата даҕаны сразу ол санаа куута буолан бүтэн хаалаҕын диэн буолбатах олорон олорорун тухары киниэхэ олоро олорорун тухары күн аайы санаа куута буоларгар аналлаах э, туохтар кэлэллэр түгэннэр ол түгэннэр кэллэхтэринэ өскөтүнэн э, ханнык эрэ санааҕа олоҕураннын ханнык эрэ санааҕа олоҕураҥҥын ол санааҕын түһэр да түһэр буоллаххына эрэлиҥ түһэр буоллаҕа дьи ол иһин эрэлиҥ түһэриттэн бэйэҥ көрөҥҥүн ол эйиэхэ туох курдук буолар подсказка өскөтүн өссө биирдэтини ырытан этиэм эрэһэп тоойутэххина киһи биирдэ маннык санаата даҕаны барыта табыллан киирэн барбат тоойутэххина бачча аскар дылы ол санааны тута сылдьыт буолаҥҥын онно привычнай буолар Саан борстуой. Салбын куппун сааһылыырбар, салбын куппун сааһылыырбар. Сан, ол аата санаабын, аһа, санаабыт санаабын сааһылыырбар саҥаны биллэхпинэ диэччи, эбэтэр билбэтэххинэ даҕаны. Саҥа санаалар уһууннарарбар бэйэбэр холкутук ол санааны ылынабын диэн. диигин бу повторга хайаарыҥ дии итинник бээҕэтиэри тиҥээриҥ тоҕо диэтэххинэ өскөтүн куруук миэхэ хатаммат ол халкын куутара туох эрэ иин дии сылдьар буоллаххына этэр санаа сатабылын сааһыламмаппын кыайаан иин диэн итинник саныы сылдьар буоллаххына оннук буолбат эйиэхэ Эбэ булааты эйиэхэ санаа сатабыла саһылынан да биэрбэт, санаа сатабылыгар үктэммэккин даҕаны, тоҕо диэтэххинэ онтукайын аҕыйах мүнүүтэҕэ эй маннык эбитэ диэн тиийэн кэлэр эйиэхэ үөрэх быһыытынан эп онтон өйгөр-санааҕар оннук улаата саҥа санаа кэлэр диэн инсайт диэн э ээ маннык эбитти ити эппитэ диэн диир кут уонна обычно буоллаҕына хорохчуннар үс иин сыл буолан баран өйдүүллэр Ээ, бу маннык эбит Чакырата билигин балтараа сыл, урут олох сэттэ сылынан биирдэ өйдөтчүнү. Онтон арыый түр ити бу икки тыһыынча сыллардаахтан тохто билиниттиин икки тыһыынча он үс үн сылтанча үс сыл курдук өйдүүр буолбуттара тугу эппиккин. Онтон икки тыһыынча он аҕыс үн сылтан чэ икки тыһыынча сүүрбэ аһылтан балтараа аһыл курдук. Ол эбэтэр Ол оннук толкуйга эн бэйэн, именно эн бэйэҥ кэллэххинэ дьоннор балтарааҕа онон өйдүүр буоллулар эбитэ дьоннор эттиҥ да араас өйдүүр буоллулар диэн туку бу хас да киһини истэҥҥин бэйэҕэр сөптөөх версияны булан ылар буоллаҕын дьэ холобура һэ бэйэҥ салгыҥҥар бэйэҥ куккар бэйэҕэр санааҕар сөп түбэһэрий бэйэҥ уйулҕаҕар сөп түбэһэрий элбэх киһиттэн биир эрэ киһиттэн буолбатах мин бу кэпсиирим бэйэм уопуппут туттан уонуттан элбэх киһи ону туһанарынан уонна элбэх киһи бу онлайн оскуола үөрэнэн уонна да атын бу бэйэбин кытта алтыһар чааттарга улаатан соцсеть нөҥүө алтыһан инстаграм нөҥүө буоллун араас трениннэр да буоллуннар нөҥүө алтыһаннар дьоннор олохторун түргэтэтэн улаата олохторго ситиһиилэрин түргэтэтэн кэлин опытыгар кэпсиибин сөп тоҕо диэтэххинэ бу онно элбэх киһи эпэрээсил эпэрээсилинэртэн куотунна эбэтэр эпэрээсилэннэ да доруобуйатын көннөрдө да эбэтэр дьиэ кэргэнигэр сыһыан тубуста эбэтэр чэгиэн чэбдик олох диэн маннык эбит диэн өйдөөтө үксүлэрэ улахан аҥаардара үптэннилэр леп тоҕо диэтэххинэ үп өбүгэни кытта сыһыаннаах үп бэйэҥ сыһыаҥҥын кытта сыһыаннаах э ону таһынан эн бэйэҥ икки микрограмм буолбатаххын ол аата үп үбү аҥаардастыы баар эрэ буолуо диэн туттан дьаллылҕакка, бэйэҕин инвестициялыырга, бэйэҕин үөрэниэхпигэр онно сөптөөхтүк туһаныахтаах. Холобура, мы до последнего диэки бүтэһик ыккыр биэрэ-биэрэҕин сайдар эмиэ ыарахатырда. Ол гынан баран кино оннук таһымнаах буоллаҕына киниэхэ үлэлиир. Сөп? Ону риск дииллэр. Сөп? Уонна буоллаҕына ити санаа сатабылыгар диэҥҥэ этэр буоллахха ити эппитим барыта санаам сатабылыгар таба тайаннаххына барыта эн тускур үллээккиирэн барар. Ол иһин этэллэр санаабытын сатаанынан толкуйдаабытын туоллун, туппутун торуоска буоллун диэн эп улаатан эйиэхэ бастатан туран туох эрэ баҕа санаа баар сыал-сорук баар уонна санаа баар буолар ол санааҕар Дьэ ымпыга-чымпыга ол иһигэр киирэр. Холобура буоллаҕына хас биирдии киһи бэйэтэ хардыылаах. Ол бэйэтин хардыытынан ханнык эрэ санаатын ситиһэр буоллаҕына, ол аата ол санаатын ситиһэригэр киниэхэ элбэх наабык баар буолуохтаах. Ол наабык баар баар буоларыгар кини бэйэтэ араас ол санаатыгар сыһыаннаах базовай өйдөбүллэрин өйдүөхтээх. Холобура ханнык эрэ эйгэ базовай өйдөбүллэрин өйдүөхтээх. Холобура онтукайын өйдөөн үөрэтэр буоллаҕына киһи түргэнник ол санаата ситэр. Ол эбэтэр ону этэллэр санаата сатанар диэн. санаан сатанар диэн ол биир эрэ э икки эрэ тыл булбатах ол иһигэр буолна элбэх баар холобура ыйытыкта берин билигин любой ханнык баҕар ыйытыгы берин ол ыйытыктартан элбэх элбэх иһин биир ырдыһахпыт холобура кыллыбат санаалар этиҥ эп

Олох кыллыбат санаалары суруйуҥ эрэ кыайан кыллыбат диэбит санааҕытын суруйуҥ ол санааттан биһиги тугура манна барытын ырытыахпыт онтон ол кэнниттэн ньыма оҥоруохпут кыллыбат санааны суруйуҥ махтал кыллыбат санааларгытын бу аха сибиэс киһи бары кыаллыбат санааларын суруйуох эрэ сэттэ киһи буолбут эбит аҕыс киһи аха кыллыбат диэбит санааҕытын суруйуҥ

наһаа үчүгэйдик уруйдун хаһан да хайыһарынан хайаттан сурулаан түспэтэх сноуборд өп өссө суруйуҥ наһаа үчүгэй туохтар кэлэн эрэллэр анаалар Mm-hmm. Өссө биир киһи суруйуум эрэ доруобуйаҕа да туохха да сыһыаҥҥа туохха баар сыһыаннааҕа Нашла, пожалуйста. Спасибо.
Көрүҥ эрэ манна миэхэ саҕалааталлан биэрдилэр Оп Наши салатти көрүҥ эрэ ми ити санааларга этэр буоллаха көрүҥ эрэ бу трейдерс диэн ресторан олорон сөп ити санааны хайдах ситиһиллибитэй диэн ол онно бу оруобуна ыйга биир мөлүйүөн харчы диэбитиҥ баар дии Ыйга биир мөлүйүөн диэбит харчыгар сыһыанна диэххэ сөп. Тоҕо диэтэххинэ, ыйга биир мөлүйүөн харчыны эн бэйэҕэр көҥүллүүргэр, биллэн турар, санааҕын көтүрүллээтиҥ даҕаны баар буола түспэт буоллаҕа дии. Но оннук баар буолуон эмиэ сөп. Дьэ, холобура буллаҕына, ыйга эн бэйэҥ биэс сүүстэһин дьону оҥорор буоллаххына, эбэтэр буоллаҕына,

Эн биир мөлүйүөҥҥэ расхуттаах буоллаххына, ол аата эйиэхэ биир мөлүйүөнүҥ түгээнэ кэлэр. Толчитаххына киһи хайдах даҕаны хамнастаахын иһин, хайдах да хаччылааҕын иһин, хайдах да үбү толкуйдаабытын иһин, били таһымнар тустарынан этэбин сөп. Холобура, таһымнарга маарын эрин ааспыт буоллаххына, тутатына ыллыҥ да биир мөлүйүөҥҥэ тиийэн кэлбэккэ, үскэтин эн биир мөлүйүөн таба буруотун суох буоллаҕына сөп. Үскэтин эн олоххор через жизнь биир мөлүйүөнү тута сылдьыбатах буоллаххына өскөтүнэн биир мөлүйүөнү сүтэрбэтэх буоллаххына эбэтэр туохха укпатах буоллаххына эбэтэр тэбэһэ сүтэрээһин диэн буолбатах дьиҥинэ барыта баргытыгар биир мөлүйүөн баар Эп просто киһи бэйэтэ не осознает биир мөлүйүөннээҕин. Ваата дьиэҥ хас мөлүйүөннээҕий итинтэн тахсаҕын эп. Өскөтүн эн ол биир мөлүйүөнү биир кылга ыйга биир мөлүйүөн диэн ол аата хас тыһыынча дуоллары өпкө оттуун доходтаан биэриҥэр хата сүүс даҕаны сүүс сүүрбэ сүүс отут сүүс отут тыһыынча доллар батта ыйга биир мөлүйүөн дьэн ол аата сүүс отут тыһыынча долларга ол аата эйиэхэ күннээҥҥи ороскуотуҥ кырата чэ биир тыһыынча доллар диэххэ дии Биир тыһыынча доллар. Дьэ, эбэтэр тыһыынча бүөһүн доллар ороскуоттаах буолуохтааххын. Оччоҕо эйиэхэ биир эрэ мөлүйүөн кэлэр буолбатах. Оччо эйиэхэ хас да уонча мөлүйүөн кэлиэн сөп. Эп тоҕо диэтэххинэ киһи ороскуот диэнтэн наһаабыттанар. Эп уонна ороскуоттуун баҕарбат. Ороскуоду өссө бутуйар кини трата диэн. Транжира диэнинэн эмиэ бутуйар сөп. Ол бутуйарын тухары санаатыгар сатабылыгар саныыр сатабылыгар саһаламмакка сылдьар диэн буолар. Эп ол иһин буоллаҕына бу биир мөлүйүөнү эн бизнескыттан ылаҕын дуу, туоххуттан ылаҕын дуу итинник быһартан суоттаныахтааххын, олох календарькын, дневниккин, блокноккун арынан баран то детэхин ылбын да биир мөлүйүөнүнэн киирэн барбат буоллаан дии ол онно син киирэн ханна ыры сумманыллыахтааххын онтукун хас да төгүл гына холобур өскөтүн сразу утута гына улахан сумманугар туоллаххына улахан хаччы кэлэр Онто тутатына эн кып-кыраҕаччыны угар буоллаххына, ол аата ситэрии санааҕын эмиэ саҕаламмакка илдьэҕин. Именно үп-өттүгэр сыһыаннаахха тэбини дии сөп. Ол иһин үп кытта үлэлэһэргэр эбэһээт базовай өйдөбүллэрин, үп-финансовай грамотнаһын өйдөбүллэрин олоҕу өйдөбүл билиэхтээххин. Оччоҕо эйиэхэ холку буолар, бииргэ биир мөлүйүөн оҥорор. Олох холку буолар. Тоҕо диэтэххинэ, эн санааҕар сатабылыҥ биир мөлүйүөнү кыра курдук саныыр буолар. Тоҕо диэтэххинэ, Реально олоххор ый аайы биэс сүүс тыһыынча тыһыынчаны ылбат буоллаххына, эйиэхэ биир миллион харчы кэлэргэ сөп. Били бэйэҕинэн албыннанар курдук буолаҕын, сөп? Онтон өскөтүн кырдьыктыы реально оннук баар буоллаҕына, эйиэхэ биир эрэ мөлүйүөн буолбакка, тугу сыынан туохпун этэй туттара? Ол сыанан бэйэҥ росхолкун улаатыннардаххына, ити мөлүйүөн кэлэр. Кэп, ону дьоннор таннара саныыллар. Ороскуоппун аҕыйатабын дьэ. Ол эрээри ороскуоккуттан дохуоталар буоллаххына өссө алаадына. Кэп, ону буоллаҕына ол иһин аа, элбэх хаччын кытта үллээччи дьоннор аа, бу бизнес-ланчка кэлэн аһыыллар да эбэтэр үчүгэй аа, маҕаһыыҥҥа Суумҥа диэххэ биир үчүгэй сон сүүс үрбэ инчэ инчалаахча ол скидкатыгар эттэ онто инчэҕэлэллэр да итинник курдук. Онтон үөскэтэ эйиэхэ оннук уох буоллаҕына эн искутин кирэдииттээх истэх буоллаххына финансовай дырааҕа олороҕун диэн ээ борустуойдук эттэххэ ол иһин ол дырааларгын бастакынан сабыахтааххын онтон дьэ инвестицияҕа тахсыахтааххын. Дьэ оччоҕо биир мөлүйүөнүн уун уун утары ыларгар диэн. Эн уун утары ыларгар ол биир мөлүйүөнүн тиийэн кэлэр.

Ол ата аҕыйах киһи кэлэр диэн сүүс сүүс бырыһыантан сүүрбэрэ бырыһыана кэлэр эп онтон атына арыйа атыммыт хамнанар олоххо тоҕо диэтэххин киһи барда биир буолбатах буоллааччы ону биллэн турар кимниин сыдьыргыттан уонна хайдах эйгэлээххиттэн тутулуктаах өскөтүн эйиэхэ хаччы боппуруоһа үп боппуруоһа араас инвестициялар кириитэ хабар иэһэ олох интэриэһинэй уонна ону сэргии уонна эн ол дьэкки барыаххын хамнаныаххын баҕарар буоллаххын эйиэхэ ол туруорбут сыалын ол санаам эйиэхэ баар буоллаҕына били сарда онон уһуктаҕын киһи онон утуйаҕын курдук таһымҥа сылдьар буоллаххына эйиэхэ түргэнник уларыы барар онтон өскөтүн чэ биирдэ эмитэ туох эрэ буоллаҕына эбэтэр били иэстэн тахсыаххын баҕардаххына дуу эбэтэр ким эрэ күлэйдии сылдьарыгар ким үлэлии хамныы сылдьарыгар Били ээ кырдьык оннук гыммыт киһи ити ымсыыран иин диэн буолбатах. Эппуруос тэйэн бэйэҥ ис-искиттэн ээ итиннэ кырдьыбыт киһи иин диэн саныыр буоллаххына, ол санааҕын дьэ уһуннараҕын, ол санааҕын ылаҥҥын. Оччоҕо онно включить гыннаххына дьэ ол оннук түгэннэр эйиэхэ буолан киирэн бараллар. Конечно, отпадтар туохтар баар буолаллар, потому что киһи хороҕор психиката ону уйбат. Эп, бэрт диэтэр биир мөлүйүөнү баҕар уйбат буолуон сөп. Оччоҕо кини биир мөлүйүөнүн имээри тугу барытын оҥорор бэйэтигэр. Эп, бэл диэтэр телефонунан дьаны, телефонунан дьаны сөп. Ханна ыраах сибээһэ суох сиргэ барыан сөп. Дьэ итинник бэйэтэ кута ону-маны барытын оҥорор. Эп ол куту оҥороругар кини бастаан саллар. Ол саллара бэйэтигэр сопротивление курдук эбэһээт баар буолар. просто киһи психиката оннук. Эн ону бөрүөт ойбок буллаҕын дьинаһа киэҥ баҕайытык. Ол иһин буоллаҕына барыта бытааннык уонна түргэнник кэлэр. Ол аата бытааннык диэн өн били толкуйдаабытыҥ наһаа түргэн курдук хобуликээн баар гыныаххын баҕараҕын барытын Эп, ол гынан баран працеһа холобура буллаҕына билигин санаан бараммын оо Дьокуускайга көтөн тиийэбин киэһэбит да дьэ холобура э таһасын хассарга угунам бүгүн киэһэ анаммыт бириэмэҕэ анаммыт чааска тиийэр буоллаҕым дьэ холобура бириэмэ уһуннар ол гынан санаабар Дьокуускайга олороппун саныыбын да эбэтэр буоллаҕына хассын бас э, били бу өрөбүллэргэ ханнара барабын диэн планнанабын уонна ол барсыһыгар сылдьабын. Эп оччо өйүм-санаам онно включистканан олону баардылар. Санаа сатабылыгар, бэйэм санааҕын уһуннараргар ол биир мөлүйүөҥҥэр эмиэ итинник курдук буолар. Эп ол иһин буоллаҕына миллионердары көр, биир мөлүйүөнү хайдах булуохха сөбүн көр, биир мөлүйүөҥҥэ хайдах тиийиэххин сөп. Ол иһинэн биир мөлүйүөн диэн толкуйу, биир мөлүйүөн диэн евро, доллара рублях хас буоларын өскөтүн ыйга араарар буоллаххына ыйга биир мөлүөннэнэр буоллаххына эн ханнык инвестиционнай пакеттарынан портфеллэринэн дьарыктаныаххын баҕараргын ол аата холобура үлэ күн үрүллээх буоллаҕына эйиэхэ дохуодун сүүрбэккэ күн да эбэтэр биэс эрэ күн үлэҕэ үлэлиир күн буолла биэс эрэ күн эбэтэр отут күннээхтэн дохуот оччону ылыаххын баҕарар буоллаххына отут күн Итинник күҥҥүн, өрөбүлгүн, половина нэдиэлэҕин биир ыйга түөрт нэдиэлэ улаата сэттэлик күнүнэн түөттүү выброс диэх баһыт оннук оҥоруо. Ол түөткэ аҥаардаан баран холобура икки үс бөһө оннунан биир нэдиэлэҕэ оҥорору тугуйдаатаххына эйиэхэ биир ыйга биир өлүөн кэлэр буоллаҕа. Чэ, ол икки үһүс биоһоммун биэс күҥҥэр түҥэтэҕин, онтукайгар холобур сэттэ күҥҥэ да түҥэтиэххин сөп, ол гынан субуота баскыһыанньа бэһээт киһи өлүөхтээх. Туох баар дьарыктан барыттан киһи субуота баскыһыанньа бэйэтигэр гынарыгар эрэ аныахтаах. Ол бэйэтигэр гынарыгар аны иһит, таҥас, сууйааһын иин диэн буолбатах. эн баскыһыанньаҕа айылҕаҕа сылдьаҕыҥҥын үчүгэйдик ханнара киинэҕэ сылдьаҕын дуу үҥкүүрдүүгүн дуу ыллыыгын дуу тугуура гынаҕын дуу ити барыта эйиэхэ эбэтэр олох утуйан сынньанаҕын дуу да эн баскыһыанньаҥ оннук буолуохтаах таҥаскын тугун дьиэҕэ үлэҕи ас астыырын туох эрэ убуоркаланарын туохтуурун барыта среда эбэтэр четверг эбэтэр пятница буолуон сөп ол оннугар эн субуотаҕын уонна баскыһыанньаҕын бээҕэрэн ыахтааххын отут дьиҥинэ омук. Ону урукку олох били утугунан тэтиминэн баран хаалбыт дьоннор субуота баскыһанньа бэһээт иһиппин таҥаспын суннуктаахпын баанньыктаныахтаахпын диир. Ону четвергete баанньыктаннахына какая разница бытты холобура. Ити биир мөлүөҥҥүн илдьириттибит сеп икки үһүс бөһөҥҥүн холобура биэс күҥҥэ икки үһүс бөһөҥҥүн биир нэдиэлэҕэ субуота баскыһанньа Эрдэ күнтэн икки күҥҥүн улаҕан, биэс күнүн хаалладьы оччо субуота баскыһыанньа биэс күҥҥэр эн икки үһүс бүөҕүҥ хайдах ылар туһунан. Ол эбэтэр ол икки үһүс бүөҕүҥҥун оҥороргор бэйэм эмиэ элбэх навыктардаах буолуохтааххын да хас биирдии сторискар инстаграмҥар тибэҕит билэҕитчи ватсап бизнес ватсап туохтаах буолуохтааххыт бары аккаунтнаах тоҕо диэтэххинэ оннун аһа үчүгэй били түргэн мобильнай буоларгар коммуникабельнай буоларгар онно эбэһээн делегирование оҥоруохтааххын өскөтүнэн бес даже кырата биир ыйга бес мин күҥҥэ тэппин биир ыйга бес сүүс тыһыынчаны оҥорор буоллаххына бэйэн делегированиены олоҕусуй тыһатыахтааххын мобильнай коммуникабельнай буолуохтааххын уонна эн конкретно ол ханнык эрэ санаа куута буоламмын ол санааҕа энергияны ыытыахтааххын Олоро буолбут да буолбут бүтэн ааһан бара тураҕан буоллаҕа дьиэ хаҥаны тухура гынаҕын итинник курдук бара туруохтаах инна хас күн аайы бэйэҥ автоматический дьиэххэ өйүҥ санааҥ барыта ол онно бэлэм буолуохтаах буот ол ону барытын таһым дииллэр киһи таһыма дииллэр хэп өскөтүнэн ол ну курдук мобильный буолуоххун коммуникабельный буолуоххун баҕары буоллаххына бэйэҕин күн аайы дьарыктыахтааххын бэйэҕин күн аайы дьарыктаатаххына онугу ааһан Холкутук гынаҕын, үөрэнэн хаалбыккын буоллаҕа дии. Ол иһин түргэнник гынаҕын, түргэнник мэйин токкуйдуун, хата бытаар даҕаны тугу да гыныҥҥын сөп ээ. Итинник курдук ити биир мөлүйүөн нэдиэлэ санаа сатабылыгын аа кып-кыратык арыйдым. Олох кып-кылгастык, ээ, дьикинэ дип дириҥ, ээ. Аа хаһан баҕар хайыһарынан, хайаттан сыллаан түспэппин сноуборд, аһаа, бастатан туран сноуборд наһаа үчүгэй, мечта, бу наһаа үчүгэй Ол сынан холобур уонна спортивный азарт диэххэ сөп. Ити спортивный азарт эйиэхэ уруутуруккаттан хаһыыныпта. Хас биирдии киһиэхэ ханнык баҕар туох этэ спорт көрүҥэ шахмат буоллун туох буоллун да хайыһар буоллун сүүрүү буоллун хоть скакалка хоть лапта хоть волейбол туох баҕар буоллун сөп киһи бу бэйэтин ис туругун бэрээдэгэ бу спорунан дьарыктанар дьоҥҥо онно баар буолар. Ол иһин туох баар бизнесменнэр буолан туох буолар сайдыылаах дьоннор хас да туран сирэ кэлэллэр хотя бы диэн эбэтэр ханнык эрэ спорунан булгуччу дьарыктаныллар тоҕо диэтэххинэ спорт биир көрүҥэ тем более сноуборд тем более сноуборд буоллаҕына оны ити хайыһар киһиэхэ күүстээх туонуһу биэрэр тоҕо диэтэххинэ кини толкуйдуугар процеһа элбэх. Эп ол эбэтэр буоллаҕына кини гипофиһа үчүгэйдик үлэлиир буолар. Ол эбэтэр сыыртан түһэн иһэн холобура аҕыйах сөкүүндээх элбэх решениены ылар буоллааччы. Холобура бизнесменнэр биир көмөтүттэн дьиттэн тахсар решениены ылар буоллахтарына ол онно тэҥнээхтиэххэ сөп. Сыыртан түһэн иһэҥҥин эн аҥардастыы түһэн эрэ иһэр буолбатаххына эйиэхэ наһаа элбэх били сыыр хайыһар сырылаан түһэр кэмигэр бу олну элбэхпэр сыыһа ааһан буолааччы баҕар ухтан кэлэн түһэн баҕар сатаан туруон сөп но хайыһарыҥа иниччэ турар ол турар кэмигэр эн туох баар турар туттан турар түһэн иһэр санааҕын барын саарыстыыгын ол иһин онно тиийэҕин сөп ол эбэтэр эһиэхэ бу итиннэ түргэнник дьарыктаныаххын баҕарар буоллаххына ютуб помощь google помощь диэххэ Итэххинэ бу сноубордтаан, сноубордтаан уонна хайыһардаан дьоннор туох результаттаналларын ону көрүөххүн наада. Эп ол эбдэр бұл эн ол нөҥө туох эрэ результаттаах боларгын биллэххинэ эн ону түргэнник гынаҕын. Өскөтүн эн результатын билбэк боллахан онтон түһэнгин эн тукуларгын дуоһуйаҕын, астынаҕын, кимиэхэр холобур буолаҕын эбитэр буллаҕына туох курдук буолар маннык хаһан да хатыламмат Иэйээн. Эп ол иэйээни ылаарыбыт биһиги араас спорт көрүҥнэрин буоллун олохпутугар араас саҥаны киллэрэбит. Тоҕо диэтэхинэ хас күн аайы саҥа иэйии баар буолуохтаах. Киһи урукку иэйиинэн күн аайы олорбот. Ол иһин ол иэйиини баар гыннахпыт ахсын киһиэхэ холобура саҥа эйгэлэр аһыллаллар. Ол эйгэлэр аһыллалларын таһынан саҥа дьоннору көрөҕүн. Онно ол сноуборд сылдьан үөһэ тахсаргар били хомура хайаҕа тахсар баарбар туоһу хайаттан түһэн баран уой надо жить били бэйэн увернискын под прокачкалыгын диэн курдук сен тоһоҕолоон тирэхтээн биэрэҕин һэп оннук курдук уонна буллаҕына туох чехпин сөбүй оннук курдук буолар ону таһынан холобура Ити результаккын биллэххинэ эйиэхэ эйиэхэ наһаа улахан маннык саҥа маннык саҥа ханнык эрэ бэйэҥ толкуйдаргар салгын аһыллар диэххэ. Ол салгын диэн маннык саҥа сүүрээн. Ол сүүрээн аһылларын эн бу сноуборд нөҥүө дуу хайар нөҥүө дуу ситиһэҕин буоллар эйиэхэ чугас нөҥүө. Чигини ити хоруйбутуҥ эйиэхэ наһаа чупчугас Омукта умнаппыт гынаар. Гыннаххына эрэ туох эрэ ол иэйиитэ кэлэр. Эп гыннаххына эрэ туох эрэ буолар. Гына иликкини итинник хаста сыл гынааччык. Оттон сноубордтаан баран хартскын түһэрэн ыытаар наачык дии. Бу сноубордтаатым диэн тоо дитэххинэ ыллым даҕаны оннук ылсан киирэн бардаххын буоллаҕа дии. Ол иһин бэйэҥ санааларгын сааһылааммын ол онно ол онон иҥэринэҥҥин бэйэҕин иҥэринэҥҥин ити сылгын-соруккун ситиһэҕин. Приз назначениебын эн бэйэҥ туох дьэ саныгын буллум дии саныгын да эппиттэрэ. Приз назначенияны буллум дии саныгын да бэйэҥ. Уонна ону булар туһугар тугун сылдьаҕыный? Туох этэ ити бу Дариан аһа үчүгэй тугу биэрбит? Аһа итиннэ буоллаҕына билигин биһин ньымабыт бар бииргэ оҥоруохпут диэбиппит дии. Ол ньымабытын аһа үчүгүйдүк барсар дии саныыбын. Ол иһин буоллаҕына блин дайыа эппиэттээбитин кэннэ суруй суруй дии предназначениеҕын бэйэм туох дии саныыгыный? Уонна ол ньыманы оҥорбуппут. Даша буруйуор дылы бэйэ манна Кылгастык обзор Эһи бары бары маннык сыдьыаххыт, кэлиҥҥин эбэһээт маннары дьиэм буолбатах. Бу итахана киһи утугу көрөр, ол иһин булан эрэбин. Аха, холобура, буллаххына эйиэхэ хайдах буолуой, туох дьаһанаххына? Туругум хайдах буолуой? Пожалуйста, будешь для вас?

Миссиям дьонуҥа тарҕатыы, онтон дуоһуйу. Билигин маннык курдук. Миссияң аҥардас дьэ оруобуна билигин туохпутугар нимабытыгар киирэн кэлэбит сеп. Холобура буоллаҕына, преснозначение ол аата хас биирдии киһи бэйэтин идэтийиитигэр астыныы дуоһуйуу кэлэр аһа. Сөп? Холобура буоллаҕына, хас биирдии киһи преснозначениетын буларыгар бастатан туран бэйэтэ тугу аһатыырынан онон дьарыктанар. Сөп? Ол онно миссията киһини киһи киһини барыта туох эрэ үтүөнү оҥорор диэн буолар. Сөп? Ол үтүөнү оҥороро хас биирдии киһиэхэ бэйэтин ханнык бэйэҕэ эрэллээх буолуо аһа, бэйэтин тугунан Идэтийбититтэн тахсар эб, ол эбэтэр буоллар кимнээҕи кытта алтыһарыттан, тугу гынарыттан, тугу үчүгэйдик оҥороруттан, били ааһан иһэн оҥороруттан эб, тугу аһатыырыттан, тутулуктаах уонна буоллаҕына миссия диэҥҥэ бу ынкааны тарҕатыы диэн ынкаа диэн мастер-киитти. Мастер-киит киһи баазабай бэйэтэ психологическай состояниеларын өйдүүрүгэр уонна ону туһанарыгар аналлаах ньыма. Тэп ол эбэтэр буолла эн ону дьоҥҥо тарҕатаргар эн саамай-саамай толкуйуҥ диэн инник мастер-кит курдук эбэһээт мастер-кит эрэ диэн буолбата, итинник мастер-кут курдук ньымалары, ол аата ылар буоллаххына, дьоҥҥо ханнык эрэ үтүөнү оҥороҥҥун дьон үчүгэй туруктаах уонна бу астыныы бэйэҕэ эрэллээх буолуо этиҥ дии. Ол оннук буолалларыгар анаан-минээн дьарыктанарыҥ буолар. Холобура буоллаҕына, ол иннинэ мастеркетка кэлэ илигинэ эн эмиэ оннук курдук туругунан дьарыктанар этиҥ буоллаҕа дьэ. Холобура, дьоҥҥо үтүөнү баҕаран, алгыс буоллун, аһаатар били алаадьылаатаххына даҕаны дьэ холобура ким эрэ төрөөтөҕүнэ бэйээт астына-дуоһуйа алаадьылыыгын дьэ эбэтэр ким эрэ тугу эрэһит истэҕинэ бэйээт астына-дуоһуйа алаадьылыыгын дьэ. Ол быдэр эн ол нөҥүө бэйэн астынныыгын, бэйэҕэр эрэллээх буолуугун бэйэҕэр тириэрдинэр быһыы. эппиттэр. Ол иһин ханнык баҕар миссия диэххитий ханнык баҕар предназначение улаата идэтийиитэ ууммут идэтийииҥ эйиэхэ бэйэҕэр бу астыныыны долгуйууну оҥороргор ханнык эрэ инструмент нөҥүө буолар. Эп биллэн турар билигин аныгы олох буолан түргэн тэтимнээх. Ол иһин бу холобура мастеркиты дьарыктанарын тарҕатарын саамай табыгастаах били эпикэллы бу туох этэй үөлээх үлэ тоҕо диэтэххинэ методиканы туһанан аҥардастыы бэйэҕэр эрэ буолбакка араас хайысхаларга араас бэйэҥ толкуйдаргар араас эйгэлэргэ элбэҕи киһи ситиһэр тоҕо диэтэххинэ киһи саамай саамай сүрүн утарылаһар тугу этэй тугу да иһитиспэт буолар түгэнэ бэйэтин санаата Бэйэҥ санааҥ. Бэйэҥ санааҕар кулут буоллуҥ даҕаны, эн тугу ситиһиэхтээххин, эн тугу гыныахтааххын сатаан гыммыккын, хабан кэбиһиэҕиҥ. Ол иһин куруук санааны кытта күн аайы, тоҕо диэтэххэ күн аайы эн атын атыҥҥын. Күн аайы бэйэн атын атыҥҥын, ол иһин күн аайы атын-атын толкуйдуурун, атыннык толкуйдуурун бэһэҥҥин курдук толкуйдаабаккын. Ол иһин син биир санааҕын кытта сааһыланаҕын. Дьэ итиннэ билигин Ньымабытын оҥоробут. Ньымабытын оҥорорбутугар бастатан туран кытта биэс сыл оҥоруохпутун сөп. Эп ону эһэ бэйэҕит бу кэнниттэн сурунаарын. Эп биэс сылга улаата тураҕын уонна биир хардыыны оҥороҕун. Улаата эн биир сыл олордун чаассын икки тыһыынча сүүрбэ икки сылын. диэххэ сөп. Төһөйбө биир сылга быйыл кыһылгытын да туруоруҥ. Бастакы кыһылгытын улата икки тыһыынча сүүрбэ биир сылга мин тугу ситиһиэхтээхпиний дии. Уонна суруйаҕын титирээккэ биэс буоллун уон буоллун тугу ситиһиэхтээххин суруйаҕын. Онтон блокноккутугар онтон биир хардыыны хардыылыыр курдук мысленно оҥороҕун. Мысленно эр төбөҕө өйгүнэ санаанан убарс оҥороҥҥун bir хардыын оҥороон иккитэһинчэ сүүрбэ үс сылга э сүүрбэкки сылга вот бастакын сүүрбэ биир иккиһин сүүрбэкки сыл аха сүүрбэкки сылга тугу ситиһэҕин ону суруйар ол суруйарым олохтоох тирэхтээх буолуохтаах оннуттан бэйэни ис санаабыттан онтон өссө биир хардыыны мыслин оҥороон уонна дьэ иккитэһинчэ үс сылдьарбар эмиэ кырата биэһэ суруйуохпун сөп. Чэ уону да хоруй баҕалаах буоллаххына төһө баарынан. Онтон эмиэ биир сыл бараҕын икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сыл диэн онтон икки тыһыынча сүүрбэ биэс сыл диэн ол аата хас биирдии ити биэс сылы биһи суруйдубут сөп дьэ онтон бүтэһигэр бу маннык холобура көрдөрүөм эрэ холобура чэ бу маннык буоллун дии манна икки тыһыынча сүүрбэ Биир сылтан суруйдум сүүрбэ икки, сүүрбэ үс, сүүрбэ түөрт, сүүрбэ биэс сылгын уруйдум. Э уонна дьэ билигин бу маннык элбэх бааны уруйдаҕа дьэ премьернэ премьер курдук э ол эбэтэр буоллаана бу сылгыттан хаһы да уруйан бараҥҥын бу бүтэһигиттэн ылаҕын уонна көрөҕүн манна итиннэ майгынныыр туох баарын тырыҥ тырыҥ тырыҥ гынан көрөҕүн сэ Баар буоллаҕын онно бэлиэтиигин. Онтон эмиэ көрөҕүн. Тырыҥ, тырыҥ, тырыҥ. Өскөтүн кырата үс майгынныыр баар буоллаҕына, эн олонтон саҕалаан киирэн бараҕын. Влади, эн манна результаккын көрдүҥ, манна саҕаларгын көрдүҥ. Окей? Итинник оҥостоорум. Холобура, оҥорон бүппүттэр, бу пост анныгар суруйаарым. Окей? Оҥордугут, манныгы көрдүгүт, ол аата миитичэккэ барыахтаах эбиппин дии. Оччоҕо эн туохтан да буккуллубаккаҕын, бэйэн санааҕынан бараҕын. эт. Онтон атын дьоннору көрөргөр атын онлайн-курстар булуннар, атын туха хайска һырыт улаата. Эн ити суруйбуккар сөптөөх аналлаах э, курстары көрөҥҥүн бэйэҕин прокачкаланаҕын. Бүттэ уонна иниичикки бара турган. Ол түмүгэр эйиэхэ санааҕар улаата биһи туохпутуй санаабытын саһалаарыбыт итинник бэйэбит инникитигэр туох буолуохтааҕын улаата туох буоларын бэйэбит оҥоробут диэн. Эн бэйэҥ суруннаххына, эн бэйэҥ толкуйдааҥҥын туох буолуон имине ис сүрэххиттэн буолуохтаах барыта. Били бу иннинээҥҥи биэриилэргэ көрбүппүттии сыала-соругу уонна баҕа санааны хайдах ситиһэргэ диэҥҥэ ол онну көрөн бараҥҥыт эмиэ оҥордоххута өссө үчүгэй буолуоҕа. Уонна постоянно итинник оҥоро сырыттаххына эн ити хаһан эрэ суруммуккун холоро бүгүн сурунуоҥ дьэ оччо икки тыһыынча сүүрбэ биэс сылга көрбүтүҥ барыта туолбут буолар. Ону элбээҕин төһө прокачкалаабыккыттан тутулуктаах. Ол иһитинник сурунуҥ, холобура, оҕоҕо, эр киһиэхэ эн сыһыаннаах буоллаҕына, мин кинини эҕэрдэлээтим, бу ситиһиитинэн диэн уруйаабын сөп. Кини маннык, холобура, маннык уруйааччылар: биир алҕас баара, оҕом үрдүк үөрэххэ киирдэ. иһиннэ. Э ону инник хоруйбаккафа биэс сылынан оҕом үөрэххэ киирдэ. Эбэтэр оҕом ыал буолан олорор. Дьоллоохтук эбэтэ мин оҕобун ыал буолбут иннэҕэр дэлиибин. Итинни эйин курдук суруйаҕын сөп. Эбэтэр кинигэбин хөрүйэн бүттүм. Эбэтэр манна ол эбэтэр буоллаанын хахсылаайа хөрүйэн истэххэ аай эһиэнэ арыы уларыйан иһэртэ. Оччо эн онно син ыйынньык гынаҥҥын бэйэн баран иһэҕин. Улахан махтал барыгытыгар кыттаспыккытыгар туох эмит ыйытык тустаах буоллаххытына бу пост анныгар суруйаарыҥ онуттан бу эрчиллиини оҥортоххутуна дьарыгы оҥортоххутуна эһиэхэ элбиир наһаа элбэх саҥа санаалар киириэхтэрэ то идэххинэ санааҕын сааһыланнаххына улаата сурунан сааһыланнаххына туох баар илиигинэн суруйарыҥ барыта эйиэхэ саҥа иир уоннары өйгөр санааҕар толкуйгар уһугуннарар Ол уһуктар түмүгэр эйиэхэ саха эниэргиэкэлэр иэйээн кэлэр. Ол иэйээн кэллэҕинэ эн ону ситимнээҥҥин аһаа махтал гыргыттар аһа сүрэхтэр иһин аһа ол иэйээн кэллэҕинэ эйиэхэ саҥа туруктар уһуктаннар ол тугу саныыргын ыҥыран киирэн бараллар ээ ол ыҥыран киирэн бараллара синхрон диэн аатта оччоҕо эн аттыгар оннук курдук дьарыктанар дьоннор көстөн киирэн бараллар эн оруобуна эн санаабытын курдук оннук буолан киирэн барар эдэр оруобуна эн санаабытын курдук Аттыгар баар кэйэтиэн сөп. Эбэтэр оруонна баттааххын арыйбыккар олоннук буолуон сөп. Ол иһин барытын билии барытын бэйэбит өйбүтүнэн, санаабытынан эрэ тэрийэбит уонна ыҥырынабыт уонна ону оҥоробут. Биллэн турар, оҥордоххуна эрэ барыта кэлэр. Оҥорбокко аһыныы-аһыныы олордоххуна иһин биир онтукайын уһуннук кэлэр. Уонна хас биирдии киһи бэйэтэ талар төһө түргэнник кэлэрин түргэнник хамнанар буоллаххына оттон биллэн турар түргэнник кэлэр. Онно ол хамнанаргар эмиэ барыта бэйэҥ таһымҥыттан буолуохтаах. Ылгылыйа-ылгылыйа, тиритэ-тиритэ күүскүнэн буолбакка, бэйэҥ хардыыгынан, бэйэҥ сөп түбэһэргинэн, бэйэҥ санааҥ хоту буолуохтаах. Эйиэхэ туох да ыарахана суох буолуохтаах. Ол иһин бастатан туран, чэпчэкиттэн чэпчэкитин оҥорон киирэн бардахха, ити санааларгын барытын ситиһэҕин. Махтал, көрсүөххэ дылы.